Non Evans, yr unig un eriod, menwod a dynion i gynrychioli Cymru yn gemau'r gymanwlad mewn tair camp wahanol. Y ferch nath gico'r bel dros y postyn pan gurodd merched rygbi Cymru Lloegr am y tro cyntaf erioed, a seren cyfres fwya'r 90au Gladiators. Mae mor lyflu gweld ti, Non. Ni'n abod yn gilydd ers blynydde, nag i ni? Odyn, mae'n neis i fod nôl, diolch yn fawr am gael fi. Wel, byswn i ddim wedi gallu credu yn ystod y cyfnod 'na pan oedd popeth yn mynd o dy blaid di, o' ti'n gymint o seren, o' ti'n icon ffitrwydd. Bo ti wedyn wedi cael problem yfed nes bo ti'n alcoholic, ynte fe? Ie. Be ddigwyddodd non? Wel, dechreuais i deimlo'n isel, dwi'n meddwl roi wyth, naw mlynedd yn ôl, ar ôl gorffen chwaraeon. Na beth oedd yn myd i, fel ti'n gwybod, o'n i'n cystadlu dros y byd i gyd, oedd pencampwriaeth y chwe gwlad bob blwyddyn, o'n i'n chwarae saith bob ochr dros y byd i gyd, Hong Kong, Dubai, Gemau cyfamwlad oedd wastod rhywbeth i ymarfer at a edrych ymlaen at. A wedyn, yym, cyn y Gemau Olympaidd Llundain nes i gael anaf a nes i ymddeol. A o'n i'n iawn am rai blynydde a nes i gadw ymlaen, gadw, cadw'n nhaeni, o'n i 'di neud gwaith teledu a wedyn dechreuodd pethe yym fynd yn dawel a oedd jyst gwagle anhygoel yn 'y mywyd i. A o'n i ddim yn gwybod beth i neud a symudes i o Gaerdydd lawr i Mwmbwls i dechre bywyd newydd. O'n i wrth fy hunan ac o'n i'n nabod neb a wrth wrth i blynydde mynd ymlan o'n i'n teimlo fwy a fwy isel um, a do dechreuais i ifed um, o'n i wastad yr un uh, diflas pan o'n i'n chwarae rygbi a o'n i byth yn mynd mas beth yn ifed fel ti'n gwybod o'n i'n dwlu ar yn ffitrwydd a ath pethau o ddrwg i wath a'n diwedd nath yr yfed a'r alcohol gydio yno fi a Yn y diwedd o'n i ddim yn yfed i gael sbort neu deimlo'n dda, o'n i'n yfed jyst i dimlo'n normal a 'na beth roiodd yr ofn fwya' eriôd i fi a gorffes i neud rwbeth amdano fe achos o' pethe'n myn' o ddrwg i wath yym a nes i rwbeth amdano fe a diolch byth fi wedi dod allan yr ochor arall a fi wedi gwella. Ie diolch fyth. O'n i'n neud y sgwrs 'ma heddi yn gobeitho falle bydd e'n help i rywun arall falle sy'n mynd trw Yr un peth, felly diolch am fod mor onest gyda ni. T'mo' shwt dechreuodd e? Beth o'dd e? Cwrw? Gwin? Jin? Gwin o'n i'n yfed a o'n i methu aros i ddod gytre o gwaith. O'n i'n yym gweitho fel medical rep pharmaceuticals felly o'n i lawr ar hewl drwy'r dydd a 'ma'r gynta o'n i'n dod gytre a 'na gyd o'n i moyn neud o'dd ca'l glas o win. A dros yr amser oedd glas o win yn dou glas o win a wedyn botel o win a o'n i jyst yn yfed fwy a fwy jyst i anghofio pethe a o'n i'n yfed nes bod fi'n cwmpo i gysgu. Um, a wedyn, fel wedes i, dries i stopo, a wedyn oedd yn gorffi yn cael fel, well, withdrawals. Um, ond o'n i'n teimlo bod fi'n crynu tu fewn, o'n i ddim yn crynu ar y tu allan, so pobl methu gweld, a oedd yn gro ni ddim yn yn wael. A o'n i methu cysgu'n iawn, o'n i ddim yn byta'n iawn, o'n i'n edrych yn ofnadw, o'n i'n dene a o'n i ddim yn ymarfer fel o'n i. A goffes i fynd i gael help achos se fi wedi cario ymlaen fel o'n i, wel, fi'n cofio menyw yn dod rown i'r tŷ o'r heddlu achos o'n nhw'n bod nhw'n yn becso amdano fi, nhw ddim wedi clywed amdano fi a wedodd un i mi, oedd hi'n meddwl bod fi wedi marw. um, a oedd rhaid e stopo. Ti'n meddwl, mae'n fath beth uh, maen nhw'n galw yn functional mm. alcoholic. So, o ti'n un o'r reina i ddechrau, pan o ti'n gallu mynd i'r gwaith, dod gytre, cael gwyn, a gallu cario ymlaen, a pawb yn meddwl, o ti'n iawn? Um, o'n, um, ond fi wedi cwrdd â lot o bobl sy'n functional alcoholics, a maen nhw'n fath o bobl sy'n codi yn y bore. ac yn yfed, a nagodd e ddim yn cweit mor wael â ni gyda fi, a o'n i ddim yn mynd i'r gwaith a gyrru'r car yn yfed, o'n i'n neud e ar ôl do gytre, neu os o'n i'n aros mewn gwesty bydden i'n neud e yn y dydd, a ie, o'n i'n gallu cuddio fe, o'n i'n meddwl bod fi'n gallu, ond ers i fi ddweud, mae bobl wedi gweud, wel, o'n i wedi sylwi, yym, ond fi'n nabod, mae lot o bobl wedi dod ata i, naddo, achos bod fi wedi siarad yn onest am y peth, Dw i methu credu faint o fobl sy allan 'na sy yn diodde' yym gyda iechyd meddwl a wedyn alcohol ar ben hwnna sy'n neud mych- iechyd meddwl yn wath. Chi'n meddwl bod e'n neud chi deimlo'n well, well ond dyw e ddim. A ma' gyment o fobl nawr ers i fi weud yn gyhoeddus am y peth 'di dod ata i, fi methu cadw i fyny gyda'r negeseuon 'yf fi'n ca'l yn gwobl yn bobl yn gofyn i fi 'sut nest ti fe? Fel dest ti allan yr ochr arall? M- fi angen help, fi angen help a rywun sy 'di myn' i a rehab i roi clinic a dod allan o'r clinic a dechrau yfed to fel nes i. Um, so fi'n trial gweithio bobl beth nes i i wella. Um, oedd e'n broses hir, ond y neges i fi'n dweud wrth bobl, does neb gallu neud e, blaw am chi. So be nes di? Wel, es i um, i gael cyngor, um, es i lan i'r Uplands yn Abertawe, Wicada sy'n helpu bobl gyda yfed a bobl sy'n â problem gyda cyffuriau. Um, A o'n i'n siarad, o'n i'n cael sesiwn grwpiau le o'n i'n siarad gyda bobl, o'n i'n mynd am rywbeth yym acupuncture sy yn y dwyfe, a o'n nhw'n neud e yn y clust, so chi'n gorwedd lawr am awr a wedyn dod i fyny'r clust, a ma' hwnna'n helpu gyda addiction ma' nhw'n dweud, a ma'n helpu chi ymlacio, helpu chi gysgu'n well, a o'n i'n cerdded 'na bob, o'n i'n mynd i AA wedyn bob wythnos yy i'r un grŵp, o'n i'n o'n i'n lico'r grwpiau mawr, es i roi grŵp bach, o'n i'n mynd bob wythnos siarad i bobl fan'na am 'yn stori, A yym o'n i'n meddwl os 'yf fi'n mynd â'n hunan 'na bob dydd neu bob wythnos yym by' rai' fi gwell- wella'n hunan a fi'n mynd gadre i'n tŷ i'n hunan on' os chi mewn rehab a ma' nw'n cloi chi mewn a yym chi methu yfed by' ch- by' chi'n gadel 'na peth cynta chi moyn neud yw prynu botel o win. Es di rehab? Do es i yym es i lan i yym Pont-y-clun am cwpwl o wthnose a es i lan un yn y Cotswolds yym on' o'dd y ddim 'di gwitho i fi. O'n i'n casau bod allan, ba- bant o adre, o'n i'n medd- meddwl ma' raid i fi neud e'n unan. A ma' bobol sy allan, mae'n pawb arall i helpu nhw, sy'n grêt, a mae pawb yn ych trial ych helpu chi i radde. Yym, ond yn y diwedd, fi goffodd neud yn feddwl lan, cloi'n unan yn tŷ, symudes i tŷ, nag o'dd neb yn gwbo o'n i'n byw, a nes i jys gwella'n unan, a dechre myn' mas a i am i am wâc, a nôl i ymarfer, a Fi 'di neud e, ond ma' 'di cymryd... Fi 'di bod yn iawn ar am dros flwyddyn a hanner. Yym, so... Achos t'mod, byse ti 'di bod yn y papur sawl gwaith, byse ti? T'mod, MBE? Ie. Yy, y gic 'na dros y pys, o'n ni'n siarad amdano, yym, yn yr orsedd. T'mod, byse pobol yn gwbod amdanat ti, a wedyn, yn sydyn reit, o' ti'n y papur am y resyme rong i gyd. Ie. O'dd hwnna'n rwbeth nath roi siglad i ti? Um, oedd mewn ffordd, ond sa'n cofio lot o'r peth, i fod yn onest. Um, yn gweld yn, yn, yn, ar yn y papur neu ar y teledu, yn cerdded allan o cwrt yn edrych yn ofnadw. A fi ddim yn cofio lot o beth i fe. O, nes i uh, gael damon yn y car. Um, a wedyn o'n i'n methu gyrru am dros flwyddyn. Um, oedd hwnna'n y papur. O'n i'n gweud, trwy o'n i'n y papur, o'n i ar y dudalen flaen am gael MB a Sports Hall of Fame neu beth. A trwy nesaf o'n i ar tudalen flaen y papur oedd am cosio'r car. Um, felly mae pethau wedi bod yn wael. Um, oedd llynedd yn iawn, ond y blwyddyn cynt ath pethau o ddrwg i wath, a dwi ddim yn beio'r lockdown, ond nath hwnna ddim helpu, ac sy'n ben yn hunan, a ddim yn gweld neb, a pethau wedi mynd yn wael. Um, ond diolch fyth, um, Yn y blwyddyn a hanner dwetha pethe 'di bod yn hynod o dda a ma' popeth nôl i normal. Fi nôl yn byw ym Mwmbwls a fi 'di ca'l 'yn fywyd nôl ar trac o'r diwedd. Beth am y teulu, pa mor anodd oedd e iddyn nhw? O, anodd dros ben a ma'n fam and dad dwi 'di gwel' yn anodd iawn. Yym, 'dyn ni ddim yn siarad gyment a o'n i. Yym, fi'n siarad yn wâr a mae 'di, mae 'i'n siarad 'da fi bob dydd on' yy na, ma' mam i dad i wedi wedi gwel' yn anodd dros ben. A maen nhw dal yn gwely nawr, nawr oedd ond, na fe. Na, nawr bod ti mas yr ochr arall, yeah. ti'n gwneud ei swno fel tas y ti wedi, ti'n modd, cael gafel yn y ti dynan, bod ti wedi penderfynu wneud e. Ond ti hefyd yn gwybod pa mor anodd mae e, siwr o fod, oh. i lot o bobl, i ti. Beth oedd yr, ti'n modd, pa, be, pa un cyngor bys y ti'n rhoi i rwy'n falle sy'n gwylio hwn a sy'n meddwl, wow, Fi ffili wneud hynna. Mm, um, Wel, pan chi, beth yw'r gair Cymraeg am addiction? Dim yn cweit siŵr beth yw e, ond os chi'n addict, um, mae bobl yn meddwl, os maen nhw'n nhw smygu, maen nhw'n meddwl, os maen nhw'n rhoi lan smygu, byd nhw'n cael rhoi, byd nhw'n siglo neu byd nhw'n digwydd yn nhw. A gyda alcohol, mae fan eich system chi am roi 48 i 72 awr yn eich gwad chi. So os ych chi gallu byw 48 neu 72, 72 oriau heb ifed, chi allan yr ochr arall a wedyn mae gyd yn y pen ar ôl 'ny. So ma'r alcohol allan o'ch gwad chi lawr i zero, dyma'n ifanc chi 'di yfed ar ôl rhan fwya o bobol 48 awr. A wedyn ar ôl 'ny, os chi'n cyffwrdd â diod ar ôl 'ny, dyw wnna ddim y corff sy angen y diod, 'ych pen chi sy angen y diod. Felly, ma' isie deall, a nes i ddysgu lot wrth fynd i'r cyrsiau yma am pa mor hir mae alcohol yn aros yn y corff. Felly, os chi'n gallu stopo yfed, dim yfed eto am tri diwrnod, gwedwch, a um, mae'ch corff chi wedyn yn mynd i fod yn iawn, hollol iawn. Chi ddim yn siglo neu cael ffit na dim byd. Um, a mae pobl yn defnyddio hwnna fel esgus weithio. Oh, they've told me I have to keep drinking or I could have withdrawal symptoms. Uh, a mae'n wir yn yr o'r dyddiau cyntaf, ond os chi allan o hwnna, Ar ol tri dwyrnod mae gyd yn y pen am raid i chi dim carthwrth a achos ma nhw'n gweud os chi'n alcoholic chi'n cael un diod a chi chi nol le o'ch chi ond fi di gweld dyw hwnna ddim yn wir fi di bod bant ar gwylia a ges i glas o win gyda bwyd a um, o'n i'n ffain a es i ddim nol i yfed a yfed a yfed ond ma lot o fobl ddim gallu neud na fi'n credu fi natha pen person penderfynol ta beth. Chi'n gwybod nawr, gyda'r chwaraeon i fi 'di wneud, felly fi'n benderfynol o ddim fyn' nôl i fel o'n i o'r bla'n achos... Wel, a ma' giment o bobl chwaraeon, o's e? O's, yn diodde'. Yn, t'mod, falle ddim yn yfed giment ag wt ti ac yn diodde' alcoholieth, ond yn sicr, waw, ma'r cyfan yn dod i ben a ddim yn gwybod beth i wneud â'u bywyde nhw. Yn union, a ma'r tîm mor wag. Yy, o'n i sh- o'dd David James ar scrum five yy rhwy bythefnos yn ôl. A nath e yy nath e lefen ar y teledu yym achos nath Phil Steele ofyn i fe how are you now Dafydd after all this time? I don't know wedodd e a dorrodd e lawr. A ma' giment o fobol allan 'na yn stryglo a menywod hefyd a fi'n credu ma' pethe ma' Sneud Unnon falle i helpu nhw os ma' nhw'n broffesiynol ar ôl ymddeol beth i neud nesa gyda'r byw- gy- gyda'u bywyde. Ond er o'n i ddim yn broffesiynol o'n i'n gwitho llawn amser hefyd o'dd e dal gwagle enfawr yn 'yn fywyd i. A dim byd na ar ôl 'ny nes i orffen a oedd neb 'di rhoi galwad i fi o'r undeb rygbi Cymru i ofyn shwd o'n i na dim dim dim mowr da- dim. A o'n i jyst popeth 'di stopo dros nos a wedyn y gwacter yma a ie nath e nes i ddyweddu lan yn ifed a ma' Ti'n gallu edrych ar y llunie 'na nawr o' 'na ti yn y papur pan o' ti'n ifed yn y cwrt o' ti'n gweu- ti'n gallu? Ydw ydw fi 'di cadw popeth a fi 'di cadw bocs achos fi'n sgrifennu hunangofiant a fi'n mynd i... fi 'di fi 'di neud un deng mlynedd yn ôl o'dd hyn on' yy a nes i'r hunangofiant Cymra'g on' o'dd hwnna gyd yn fywyd gwych i... Y llwyddiant. Llwyddiant i gyd felly fi myn' i dal siarad am y llwyddiant yn y sy- llyfyr Sysneg on' be' sy' 'di digwydd ers 'ny hefyd a fi'n credu bo' bobol yn moyn darllen hwnna falle fwy na beth fi 'di neud yn y gorffennol. Ond fi 'di cadw popeth. Mae bocsys 'da fi yn y tŷ, a fi 'di cadw pob tamer o bapur, pethau da a'r pethau drwg, er mwyn dod i popeth gyda'i gilydd yn y llyfr. A ti'n hollol, t'mod, siŵr nawr byddi di ddim yn mynd nôl i'r stad 'na? O, byth. Na, byth. Fi 'di cael yn gyfle i ddod nôl a fi ddim 'di dweddu lan mewn bocs neu yn jail. A galle un o'r ddou 'di digwydd achos oedd pethe'n mynd mor wael. Dwi'm yn gwybod beth bydde 'di digwydd nesa. Ond na, fi'n hapus nawr, yy fi nôl yn byw Mwmbwls, fi'n... Ffit? ...yy fi'n ffit, fi'n ymarfer, fi'n yy gobitho chware falle bach o rygbi yn yr Hydref, y Veterans, sylwebu ar y geme gymanwlad, ar y reslo. lan yn Birmingham, felly ma- falle ma' lot o bethe ar y gweill gyda fi, a fi'n edrych ymlan at y dyfodol am y tro cynta am flynydde. O'n i'n edrych nôl o'r bla'n trwy'r amser a byw yn y gorffennol a dim byd i edrych mlan ato, ond fi'n edrych mlan nawr am gwylie, fi'n edrych mlan am pethe bach yn lle pethe mawr, a 'na beth sy'n bwysig dwi'n meddwl. O, Non, t'mo' be', fi'n edmygu ti shwt giment am fod mor onest. T'mod, fi'n siŵr bod e ddim yn hawdd, Achos ti'n gorfod wynebu pethe ofnadw, ond fel ti'n gweud, edrych mlan yn lle edrych nôl, a mae 'di bod mor lyfli gweld ti 'to. Os mae rhywun allan 'na yy sy'n stryglo fel o'n i, ma' gole ar diwedd y ma' goleuni a a ma' isie ca'l help, siarad gyda pobol a bod yn benderfynol a neud eich hunan.